Essalowmalikim Milletçiler şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň on üçünji iýuly hepdäniňem ýekşenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik Oppozisiýasynyň Platformasynyň kanallaryna. Şu günki gepleşigiň temasy Türkmenistanyň Prezidentine impiçment garaşýar. Hormatly Ildeşler men şu gün häzir Tiktokda da ýagny açyk efir geçirýän. Meniň çykyşymdan soň Tiktoga baryň Çykyşym gutarandan soň TikToga baryn-da we şol ýerde biziň ildeşlerimiziň berýän soraglaryna jogap bererin. Şul efirden soň TikTokda dowam eder, şonuň üçin efir gutarsa-da biz intek efirde bolarys TikTokda. Indi geliň şol şu meselä geçeliň, ýagny temamyza, Türkmenistanyň prezidentine impiçment garaşýar. Men näme üçin şu temanyň adyny şeýle goýdum? Hormatly ildeşler, eger üns berip seretseňiz, soňky on sekiz ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow ýaňky prezident bolup gelenden başlap, iki müň ýedinji ýylda Türkmenistanda halky öňünde bir prezidentem jogap bermedi. Biz ine Nyýazowa sögýäs, Türkmenbaşy beýle, eýle diýäs welin, bolsa-da halk bilen gürleşip, halkyň içine girip, halkyň öňünde çykyşlar edip, jogaplar berip, soraglar berip, bir topar temalary galdyrýardy we gürleşýärdi. Bul iki sany ataly-ogul halkyň öňünde gürleşmäne aňyrda dursun, bular gürläbem bilenok. Olar ýaly bularyň ýaňky hünärmentligi ýok, olar ýaly bularyň akylam ýok. Halkdan gaçýarlar, sebäbi halk bulary saýlamady. Ganhor Gurbanguly Berdimuhamedow Nyýazowy öldürip geldi. Putinden rugsat alyp, Putiniň ýaňky yrzaçylygy bilen Türkmenistany, Türkmenistanyň hökümetini basyp aldy. Ýuwaş-ýuwaşdan ýaňky hökümede bile gelen adamlaryny ýok etdi, türmä batyryp, Rejep, ýaňky ahrananyň başlygy, ýene bir topar MWD, polis, MHM-iň başlyklaryny ýok etdi, özi galdy Žadan Hramow bilen. Men indi o zatlary galdyrjak, şu günki gepleşigimde men umuman impiçmeni galdyrjak. Haçanda biz impiçment diýenimizde size bir düşnükli bolar ýaly impiçment diýmek nedoweriýe ýagny ynam ynamdan çykmak diýmekdä. Biz haçanda Türkmenistanyň prezidentine impiçment diýsek biziň ynamyzdan çykdy diýmek. Sebäbi şul kanunlar dünýäde Halkara konwensiýalar, şertnamalar, kanunlar, OON-daky ýa-da OBSE-daky ýa-da başga bir birleşikleriň hemme alýan kararlary, netijeleri we konwensiýalar her wagt bir zady aýdýar. Islendik döwletde halkyň roly esasy rol. Prezident, milli Lider, ministr, wise-premýer, olar saýlanýan adamlar. Ýagny, halkyň yrdasy bilen halkdan saýlanýan adamlar. Onsoň şo döwletler, ýagny hemme döwletler şu zatlara uonno gol çekdiler, şuny kabul edýäs, biziň hem döwledimiz bütin dünýä siwilizasiýa girmek üçin kabul edýär şuny, ine bizem şoňa gol çekýäs diýip kabul etdi. Ony Gurbanlyýa Serdar Berdimuhamedow kabul edenok, Ony togsan birinji ýylda, togsan ikinji ýylda, togsan üçünji her ýylda bir konwensiýa Türkmenistan goşuldy. Gurbanguly Berdimuhamedow prezident bolmaka Türkmenistan gol çekdi şoňa. Ine şolam tassyklap otyr. Gurbanguly Berdimuhamedow iki müň ýetiden iki müň ýigrimi ikä çenli tassyklaýar. Men şo konwensiýalary ýaňky boýun alýan döwlet hökmünde we tassyklaýan diýip. Ine şo konwensiýalaryň netijesinde biz halk bolup prezident saýlamaly. Siz bilýäňiz, biz muny saýlamadyk. Ne Gurbangulyny, ne Serdary saýlamadyk. Biz saýlawlara barmadyk. Bir baran bir bäş-on prosent, on iki, on bäş prosent adamlar, olaram tapawudy ýok, kime bolsa-da býulleten zyňyp gaýtdylar. Hökümet edaradakylar, administratiwnyý resurs diýilýär, olara mejbur ýagdaýda Gurbanguly'a ses berip gaýtdylar ýa Serdara. Ol saýlaw däl. Oňa falsifikasiýa diýilýär. Falsifikasiýa diýmek, ýaňky karta oýnanyňda a beýlekini aldamak diýmekdir. Ýaňky falşiw kartalary ulanmak ýa falşiw pullary ulanyp birini aldamak. Ine şu ýaly falsifikasiýa Gurbanly Berdimuhamedow etdi, ogly Serdaram etdi. Men şonuň üçin aýdýan her gezek. Gurbanly Berdimuhamedow prezident bolanda biziň seslerimizi ogurlady. Biziň seslerimizi uçoda aldy, biz bermesek hem uçoda alyp, bütin dünýäni aldady. Bizem aldady. Serdar Berdimuhamedow, men size aýdaýyn, biz altmyşa golaý izbiratelnyý ýaňky uçastoklara jaň etdik, olaryň başlyklary bilen görüşdik, işgärleri bilen görüşdik. Olar aýdýar, dört prosentden on iki prosente adam geldi. Umumy gelmelisinden. umumy sekiz prosent alyp bolýar. Sekiz prosent, ýagny saýlawlara gelen adamlar bilen saýlaw tassyklanmaýar. Saýlawy täzeden geçirmeli. Saýlawa minimum kyrk bäş, elli prosent saýlawçylardan adamlar gelmeli. Minimum. Ine, mysal üçin, Türkiýede biziň aktiwistimiz gitdi, sagat on ikide saýlaw uçastogyna gitdi. Saýlaw uçastogyna sagat on ikide konsulyň içine baryp, surata düşüp bize iberdi. Şo ýerde üçünji boldy. Onda başlan, ýagny saýlawlar on ikide baranda şu registrasion žurnal bar, şo ýerde üçünji boldy. Diýmek, ona çenli iki adam gelipdir. Ine şu ýaly Türkiýede olaryň hasaby boýunça sekiz ýüz müň adama ýaly gelip ses berdiler diýýärler. Ol mümkin däl. Şonuň üçin, hormatly ildeşler, bu saýlawlar, serdaryň saýlaşy, kakasynyň serdara prezident postuny podarka berişi, bul bir gülkünç zatdyr. Bizde saýlaw ýok, şonuň üçin saýlaw ýaňky sistemasy bolmady. Indi üçünji täze Türkmenistan guranymyzda, ýagny birinjini Sowet Soýuzy gurdy bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylda, togsan birinji ýyl dowam etdi. Togsan birde Türkmenistan öz garaşlygyna aldy. Derrew diktator Nyýazow Türkmenistany basyp aldy-da, özüni kult liçnost goýup, özüni hudaý ýaly edip, Türkmenistanda ýaňky Ruhnama ýazyp, özüne hemme üç sany hökümi-dem eline alyp, Türkmenistany öz diktator döwletine öwürdi. Onsoň Gurbanguly ony öldürip geldi-de, ýaňky şo diktator döwlegi, döwledi üçünji döwlet, ikinji döwlet dowam etdi. Ýagny, togsan birde ikinji döwlet emele geldi, ýagny täze Konstitusiýa kabul edildi, ýigrimi dörtde birinji gezek, togsan ikide ikinji gezek. Indi bizem şul otuz dört ýyllap sistemany ýykyp, täze Konstitusiýa kabul etmeli, diýmek, täze bir döwlet dörýär. Sebäbi, ine, mysal üçin, bir boşluk ýer, şo ýerde bir ilat ýaşaýar. Mysal üçin, bir halk. Şo halk territoriýasy bilen özüniň içinde adamlary saýlar ýaly, saýlanan hökümedem adamlar bilen işleşer ýaly konstitusiýa oýlap tapýar-da, düzýär. Konstitusiýa diýmek, şol hökümet Döwlet, ýer, ýaňky simwollar we döwlet simwollaryň arasyndaky aragatnaşyk. Diýmek, döwlet halk bilen nähili gatnaşmaly, halk döwlet bilen nähili gatnaşmaly, ine şuňa konstitusiýa diýilýär. Ýagny adamyň arasyndaky aragatnaşygy kesgitleýän dogowor. Ine, şol dogoworam, Konstitusiýa, esasy döwletiň kanuny bolýar. Olam Türkmenistanyň bütin dünýäde çeken konwensiýalaryň we şertnamalaryň esasynda edilýär. Sebäbi Konstitusiýada her wagt ýazyly. Türkmenistanyň gol çeken şertnamasy, konwensiýasy Konstitusiýadan ýokary, ileri tutulýar. Ine, üns beriň. Türkmenistanda türkmen halky ýaşaýar. Topragy bar, döwledi bar we içinde Konstitusiýa bar. O ýerde türkmen halkynyň we hökümetiň aragatnaşygy baradaky şertnama. Indi şol şertnamada, mysal üçin, ine biz Konstitusiýany kabul etdik togsan birinji ýylda. Nyýazow şo şertnamany özüçe üýtgetdi. Öz haklaryny köpeltdi, halkyň haklaryny azaltdy. Onsoň Gurbanguly Berdimuhamedow gelip, onam üýtgetdi-de, öz ogluny, ýagny prezident wezipe Konstitusiýa saldy we içine Milli Lider diýip wezipe goýdy-da, ogluna karar çykaryp, özüni Milli Lider etdi. Durşuna bikanunçylyk. Ine, şonuň üçin Türkmenistanyň ikinji Konstitusiýasy togsan birinji ýyldan şu güne çenli ýedi gezek üýtgedildi we şo ýerde bular Mundan beter ýaňky öz haklaryny güýçlendirdiler prezident milli lider indi biz ýuridiçeski şulary aýdyp bilmeýäs egerde biz türkmenistanyň çäginde diňe konstitusiýa seretsek biz şulary aýrybam bilmeýäs hakymyzam ýok bir zat diýmäne ynanyň bular neprikosnowennyý ýene bir karar çykardy elýetirilmez milli lider we prezident hiç kim hiç zat diýmelidä elýetirmelidä şulary suda çekmelidä nemetmelidä özüni garap gorap hemme kanunlary çykardylar. Indi biz näme etmeli? Şu ýagdaýda. Men şuny ýaňky ýuristler bilen gördüm. Ynanmarsaňyz çat GPT-de ýazyp gördüm. Başga çatlara, öňe giden çatlarda ýazyp gördüm. Konwensiýalary galdyryp gördüm we bir zat tapdym. Biz halk bolup konstitusiýanyň iň ýokarsynda. Biz halk bolup, ýagny halk prezidendiň, milli lideriň million, milliard milli lider bolsun, milliard prezident bolsun şoň ýokarynda. Şu näçe aşakda wezipe bolsa iň ýokarky organ türkmen halky. Islendik wagty konstitusiýany ýatyr bilýär, täzesini kabul ed bilýär, referendum bilen prezidenti ynamsyzlyk bildirip aýryp bilýär, islän zadyny et bilýär. Ýöne bütin dünýä konwensiýalarynyň normasyna görä. Ine, şonuň üçin men size düşündirýän, biz Türkmenistanyň prezidentine, milli lidere ynanamzok, ol-a bir gutaran bir narkoman. Ol bir tirýaki. Gitara çalyp aýlanyp ýör, häzir ýene gitara çalyp başlady. Türkmenistanyň içi katastrofa. Şäherlerde adamlarda iş ýok, çörek tapyp bilenoklar. Bu bolsa ýene gitara alyp, ýaňky çalýar. Özem nähili gitara çalýar? Häzir täze karar etdi, ýagny dil karary. Kim at gazanan artist boljak bolsa, ýa at gazanan ady aljak bolsa, Gurban Berdimuhamedow bilen çykyş etmeli. Talantyny görkezmeli. Gülkünç dälmi? Käwagt men şuňa seretsem, içimdenem bir nebsimem agyrýar. Şul adam psihbolnisada ýatmaly adam. Bu bolnoý. Gurbanguly Berdimuhamedow bolnoý, psihiki taýdan bir ýaramaýan adam. Muny biz hökman suratda dogtorlar seredip bolnisa ýatyryp, derman berip bir kellesini özüne getirmeli. Indi ogly bir azajyk bir logiçny, adekwatny hereketler edermikä diýsek, bulam welosiped sürüp kakasynyň ýolunda ýöräp başlady. Şonuň üçin men häzir aýdýan, soňam aýtmaýan, öňem aýdýardym, soňam aýdaryn, biziň geljegimiz bular bilen däl, bular bagly däl. Bular gitmese, biziň öňümizde biziň geljegimize böwet bolup dur. Bizde ne adalatlyk bolar, ne adalatlyk höküm sürer Türkmenistanda, ne Türkmenistanda azatlygymyz bolar, ne biz döşümizi açyp gezip bileris, şo gulçulykda bolarys, daşynda-içinde. Ynanmarsyňyz, ministrim, wise-premýerim, MHM-de, polisem hemmämiz gulçulykda. Şonuň üçin biziň bir ugrumyz bar, täze Türkmenistan gurmaly, täze Konstitusiýany kabul etmeli, diýmek, üçünji respublika gurmaly. Ine şonuň üçin şu günki günde biz bäş ýyldan bäri bir topar sorag berip gelýäs. Iki ýyla Gurbanguly Berdimuhamedowa, üç ýylam Serdar Berdimuhamedowa. Serdar Berdimuhamedow intek bir soraga-da jogap berip bilenok. O mümkin däl o Serdar Berdimuhamedow üçin, sebäbi Serdar Berdimuhamedow ukypsyz, hünärment däl, kakasynyň haýyşty boýunça prezident wezipesine gelip, kakasy at çaparsyň, welosiped sürersiň, özi men dolandyryn, arhym bolaý diýip, ýaňky şuny allap getirdi. Indi bu näme etjegini bilenok. Bar edibilýän zady telewizorda prompt, teleprompt diýilýär, ýagny telewizorda ýazylyp şony okaýar welin, montaž edip, ýygnak geçirip diýip muny goýýarlar. Şuny häzir arkaýyn žurnalistleriňi gürletseň, gürläp hem bilmeýär. Ynanyň, şul ikisem žurnalistler açyk sorag berse dymar durar, gürläp hem bilmez. Jogabam tap bilmez. Bular žurnalistlere jogap tapanok, halka nähili jogap tapsyn? Bir topar dünýäde we Türkmenistanyň içinde problemalara nähili çözgütler tapsyn? Ine şoň üçin biz üç ýyllap şuňa sorag berýäs, jogap berilmok, indi biz şoňa ynamymyz ýok. Goý seslerimiz owlak gelsin. Goý prezident bolup ýörsün. Ýöne üç ýylda eden işi bolmady, et biljek işem ýok. Biziňem ynamyzdan çykdy sebäbi konstitusiýa elini goýup kasam aýdyp biziň haklarymyzy bozdy, wiza girizip türkmen halky daşyna çykmaz ýaly, pasportlary uzaltmaz ýaly, türkmen manadyny ýöretmez ýaly, türkmen manadyň hümmedi ýoga, diňe içinde ýörýä, konwertasiýa ýok. Näme bular gazanyp bildi. Häzir ine, bugdaýallyk bir ýarym müň tonna, bir million dört ýüzmi, bäş ýüz müň tonna aldyk diýýär. Üç ýüz müňem ýok bugdaý. Ol ýaly bugdaý alan bolsaň, ol ýaly bugdaý ýygnan bolsaň, o toý-baýram näpişik hekimlere aýdýaň? Olar gaýdyp medal bermeli-ä seň. Sebäbi bugdaý ýok, ýene falsifikasiýa, ýene aldaw, ýene telewizorda hemme zat gül ýaly siz ýatyberiň, men size gül ýaly görkezýän ýöne men gerek adym aýran gulçulyga bataryn ýa-da türmä bataryn meň işim diýip bizi hakykaty aýtman biziň döwledimiz biziň oň döwleti-dä Gurbangulyň döwleti-dä Şammy Pammyň döwleti-dä biziň döwledimizi ine şul ýaly bizden soraman aldap bütin dünýäni aldap bizi aldap dolandyrýar. Ol bilenok, Serdar Berdimuhamedow bilenok, ministrler beýle beýdýär. Bir topar MHM-iň agentlerine şeý diýiň. Eger ministr şony edýän bolsa, korrupsiýany, eger türkmen telewideniýe Watan programmasy alýan bolsa, onda o nirlerde uklap ýör, onda ondan beter şuny işden aýyrmaly. Diýmek, düşünibem bilenok şuň al-allanýanyny. Diýmek, biz gaty çalt ýagdaýda muny aýyrmaly. Sebäbi bu düşünenogmy şuň aldanýanyny, işleriň şur ýaly gidişini. Biz saýrap ýatyrys, oppozisiýa aýdyp dur, adamlar çykyş edip dur, adamlar eýýäm prezidende ynanman bize ýüzlenýär, gaýrat edip kömek edip beriň diýip. Biziň abraýymyz halk öňünde prezideniň abraýyndan köp. Bize bolan ynam prezidende bolan ynamdan köp, sebäbi prezidende bolan ynam ýok. Men ýa barmak basyp size düşündirýän, watandaşlar bir toparyňyz menden has ökdediňiz, ýöne elementarny zatlar düşündirýän. Biz impiçment Serdar Berdimuhamedowa beräýmeli. Ol ynamdan çykdy. Üç ýylda eden işi ýok, başarýan zady ýok, diňe Türkmenistan katastrofa getirdi. Şoň üçin ine impiçment bolanda Göz öňüne Serdar Berdimuhamedowy getirmeli. Impiçment diýmek ynamdan çykdy diýmek. Ine şol ýaly ýagdaý Türkmenistan boýunça. Indi men size ine köp adam diýýär, aý Myrat aga elimize uruş ýarag almasak biz ýeňip bilmeris. Mümkin däl. Sebäbi şular-ow şeýle, beýle, bularyň onsy bar, munsy bar, bularyň tanklary bar, bularyň ýaňky raketalary bar, beýlekleri bar. Nämesi bolsa şo bolsun. Mundan beterleri aýryldy. Men size mysal görkezeýin, bütin dünýäde birnäçe mysal götereýin. Nähili prezidentleri, ýagny ýigrimi, otuz ýyllap döwletde bikamçylyk edip, awtoritar hökümeti süren, ýagny diktator bolup süren adamlary nähili halk aýyrdy. Mysal, Filipinler. Filipinde bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda halk hökümetiniň rewolýusiýasy boldy. Prezident Fernando Markos ýigrimi ýyldan gowrak höküm sürdi. Ine, Gurbaly Berdimuhamedow oglunyň üsti bilen ýa gönden-göni özi, eýýäm on sekiz ýyl höküm sürdi Türkmenistanda. Şol Filippiniň diktatory ýaly, ýigrimi ýyl ýaly, ýaly, ine, şoňa geldi. Şol adam saýlawlary galyp saýlawly geçirdi. Oppozisiýany basyp ýatyrdy. Galp saýlawlardan soň adamlar köçä çykdylar we millionlarça adam köçä çykyp, biz garşy diýip, demonstrasiýa etdiler. Ine, şol goşun we polisiýa halka garşy ot atman, gaýdyp, prezidentiň diýen zadyndan ýüz öwrüp, halkyň tarapyna geçdiler. Režim birnäçe günüň içinde ýykyldy we Markos ýurtdan gaçyp gitmeli boldy. Ine, Serbiýa, ikinji döwlet. Iki müňünji ýylda Slobowan Miloşewiç agdaryldy. Miloşewiç saýlawlarda ýeňilendigini boýun alman, ýagny howpsuzlyk güýçlerini halky basyp edip, basyşlar edip täsir etdi halka. Ýöne şonda-da halk öňe çykyp, ýagny köçä halkara jemgyýeti jemgyýetiň basyşyň esasynda, halk köçä çykyp şoň basyşyň esasynda ýaňky ol işinden çekilmeli boldy. Tunis, iki müň on birinji ýylda Arap baharynyň başlangyjy, Arap rewolýusiýasy, Arap bahar rewolýusiýasy. Diktator Ben Ali ýigrimi ýyldan gowrak höküm sürdi. Ine, Gurbanguly Berdimuhamedow on sekiz bolsa, ine, diktator Ben Ali ýigrimi ýyl gowrak höküm sürdi. Bir söwdagär, Özüni bazarda ýakdy gaharyna. Şol ýaňky neme diýilýärde trigger diýilýär iňlisçe trigger ýaňky spusowoý krçok şol trigger boldy bütin halka. Halk gaharyna galdy şony aýryp goýberdi. Howpsuzlyk güýçleri adamlara ok atmakdan baradaky buýruklary red etdiler. Birnäçe hepdäniň içinde režim ýykyldy we Ben Ali gaçdy. Başga bir döwlet, Müsür, Ýegipt. Hosni Mubarek ýykylmagy, şoň ýykylmagy. Otuz ýyldan gowrak awtoritar dolandyryşyny bu Hosni Mubarek etdi ýurtda. Minýorça, minionlarça adam ýaňky köçelere çykdy. Goşun ahyrsoňy protestleri basyp ýatyryp bilmän ýaňky Hosni Mubaragyň aýdan kararyny kararyndan ýüz öwürtdi, halkyň tarapyna geçdi. Prezident Mubarak halkyň we halkara jemgyýetiniň basyşy bilen işinden çekildi. Indi halkyň güýjüniň gaty uly täsir bardygyny men ýaňja düşündirdim. Her wagt halk köçä çykýar. Indi şular ýaly biziň biziňem hakymyz bar, islendik wagt köçä çykmak. Aý, men çyksam o çykmaz, hem o çyksa men çykaryn, ony seretmeli-dä. Dökülmeli köçä. Çaga, baba, ata, ogul hemmämiz dökülmeli. Şeýdip köçä çyksak, dökülsek, hiç kim bizi atmazam, hiç kim bize zat diýmezem, gaýtyp polislaram görer, bä, biz halk üçin işleýäris, biz iki sany ataly-ogul kezzap üçin işlämzok, halk eger çykan bolsa, halkymyz bar bolsa, biz tarapyna geçsek diýip geçerler. Häzir nämeçe halk tarapyna geçelim, halk ýok köçelerde. Köçä çyksyn halk, şular geçýär. Aýdybam dur, Myrat aga, bir aç halk çyksa biz yzyna özümiz ýörýäs diýýär yzyndan. Ine şu ýaly, şoň üçin meň diýşim, şul çalyşmalarda, şul ýaly parahat çalyşmalarda, parahat Sistem agdaryşykda halkyň esasy roly bolýar, segsen prosent halk edýär işini, şonuň üçin halk agzybir bolmaly we köçä çykmaly. Daşarda diasporalar, oppozisiýa birleşip şolar basyşlar etmeli. režima. Ine häzir şo bolup dur. Demokratiýa oppozisiýa basyşlar edýär. Aktiwistler, syýasatçylar Türkmenistana basyş edýär. Bir topar hatlar gidýär hemme ýerlere. Aktiwistler tutýar, ondan beter hatlar gidip, ondan beter basyşlar bolýar. Howpsuzlyk güýçleriň we goşunyň bir bölegi halkyň tarapyna geçmegi. Ýagny hemmesi däl-de bir bölek ýeterlik. Halkyň tarapyna geçse beýleki bölek durýar. Halkam gelýä, biziň egindeşlerimiz bu tarapa geçdi, mümkin biz ýalňyş ýolda, ýalňyş tarapda diýip ýöne çekilýä. Şol bütin dünýä jemgyýetiniňem täsiri. Ine, mysal üçin, biz köçä çykdyk, birini atdylar ýa birine ýaňky güýç ulandylar. Derrew bütin dünýä, ýaňky jemgyýet basyş edýär hökümete. Eger-de siz dowam etseňiz, biz sanksiýa girizýäs, siz ýaňky halkyň halka Ygtyýarly işlemeli, halk üçin işlemeli, bu näme halky atyp ýörsüňiz diýip. Bulary ýaňky basşylar edýär i şo ýerde diktator we halk ýaňky saýlanýar. Ine bular halk, şundan çykan adamlar demokratiýa halkyň haklaryny işleýär, isleýär, demokratiýa diýmek halk dolandyryjyk iş isleýär. Bu tarapda-da diktator şony berjekkä bolýar, ýaňky ýeke özi ýa maşgalasy bilen ýa tohumy bilen hökümeti basyp alan adam. Derrew ak bilen gara saýlanýar. Adamlaryň gorkuzmak, gorkmazlyk karary, ýagny adamlar özüne karar bermeli. Aý, otuz üç ýyllap, otuz dört ýyllap garaşybildik, hiç zat bolmady, bolmazam, çykmasak bolanok, hiç gün başgaça ýeňip bolanok, ertir gowulaşar, birigün gowulaşar, otuz dört ýyl eýýäm, otuz dört ýyl diýmek, bir ýarym generasiýa, bir generasiýa ýigrimi ýyl. Bir ýarym generasiýa boldugyny bolýar-da. Soňky altynjy usul, ýagny habar beriş serişdeleri, internet, mass-mediýada hakykaty aýtmak we Türkmenistanyň içinden hemme ýagny bidöwürlikleri daşyna çykaryp, bütin dünýä ýetirmek. Ine şul alty sany hereketi men size aýdyberdim. Indi bu Türkmenistan üçin nämäni aňladýar? Ýaňky alty sany hereketiň Türkmenistan üçin näme biz nämäni ulanyp bilýäris? Şul alty sany hereket şu günki günde Türkmenistanda şolaryň haýsyny ulanyp bolýar? Geliň şony sezeliň. Türkmenistanda hukuk prosedur hökmünde impiçment bolmasa-da, men ýaňyja düşündirip berdim, şu Konstitusiýanyň esasynda biz impiçment berip bilemzok. Näme üçin? Impiçmentiň inisiatory Halk Maslahatynda üçden iki bölegi ýaňky ses bermeli. O ýerde ýa pampers ýaşulular. Olar ýaňky diňe prezidentden däl, bütin dünýäden gorkuşyp, şu prezident näme diýse Arkadag Şöhrat diýip böküp, näme diýse gol çekýärler, näme diýse elini galdyrýar. Ikinji, kazyýetler we mejlis ýaňky hökümediň elini bolsa-da, oňa garamazdan diktator islendik saýlawlary falsifikasiýa edip geçirip bilse-de, oňa garamazdan, biz öz güýjümizi elimize alyp, ýaňky üýşüp, agzybir bolup, çykyp, hemme zady edilýär. Doly hakymyz bar. Biz bütin dünýä de gol çekilen adam haklary gorýän Jarnamanyň esasynda we bütin dünýäde bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýyla ýalňyşmasam Deklarasiýa graždanskih praw i graždanskih politiki praw diýip şo deklarasiýaň esasyna ýagny adamlaryň graždan we syýasy haklary boýunça deklarasiýaň esasyna biz öňe çykyp konstitusiýa seretmän gözümiz ýumup ýa konstitusiýada üçünji maddamyz bar şo ýerde ýaňky Türkmenistanda iň ýokarky organ Türkmenistan ýaňky halkydyr we biziň ýygnanmana we ýöriş etmäne doly hakymyz bar, hökümet bize päsgel bermeli. Şol iki-üç sany statýaň esasynda, Konstitusiýanyň esasynda biz öňe çykyp, köşgüň yna baryp, öz impiçmentimizi, ýaňky prezidente bolan ynamsyzlygymyzy bildirip, şony aýyryp bilýäris işinden. Birnäçe usuly bar. Şonuň üçin biziň etjek zadymyz doly hakly ýaňky kanun esasynda we bütin dünýä konwensiýalaryň esasynda hereketler. Ine şu ýaly zat edip bolýar we şoň esasynda biz Türkmenistanda çalyşmalar edip bilýäs. Kimiň näme soragy bolsa kyn görmän ine kommentariýada ýazyň men kommentariýada ýaňky başar bilsem jogap bereýin. Men şul efir näjip size jikme jik düşündirýän impiçmentiň ýagdaýyny. Şuňky günde Türkmenistanda bir üýtgeşik hadysa döredi. Bir sany özüne prezident diýip ganhor Niýazowy öldüren On bäş ýyllap Türkmenistany dolandyran, öz ogluny podarka edip prezident ýaňky wezipesini beren we oň arkasynda özi gizlin Türkmenistany dolandyrýar. Eýýäm bikanun, sebäbi bir adamy biz prezident diýip belledik, mysal üçin seslerimiz ogurlansa-da, ýöne arkasynda başga adam prezident bolup ýör. Ol eýýäm ikisini bile tutup biz diňe şunuň üçin tussag edip biz konstitusiýaň esasynda şulary ömürlik sud etmeli, ömürlik türmä basmaly. Näme üçin? Sebäbi muňa falsifikasiýa we moşenniçestvo diýilýär. Bir adam prezident diýip bolup ýör, telewizoryň öňünde çykyş edip ýör, gürläp ýör, ýöne şuň arkasynda başga adam şuň haklaryny ulalyp, şuň wezipesini ulalyp daşa ýurtlara gidip gol çekip ýaňky obýektler edip ýör, obýektler açyp ýör. hojalyk işlerini edip ýör. Adamlary işden aýyrýar, işe goýýar. Bir düşer ýaly däl. Ümit beriň. Günde görýänsiňiz telewideniýede Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine barýar, häzir Balkana baryp, muny aýryň, muny aýryň diýip hojalyk işine goşulyp, gurluşykçy ýaly çykyşlar edýär. Bu kim? Milli Lidermi, gurluşykçymy ýa gurluşyk ministrimi ýa witse-premýermi gurluşyk boýunça ýaňky otwetsyny ýa şul adam premýer-ministrmi ýa prezidentmi? Hojalyk işleri bilen näme işi bar? Milli Lider näme etmeli? Oturyp kitap ýazmaly. Türkmenistanyň döwlet ýaňky ýolbaşçylygy barada Türkmenistana ideýalary ýazmaly, ýaňky oturyp ideýalary tapmaly, halky birikdirer ýaly hökümet bilen halky hökümedi birikdirip şu günki aktualnyý temalaram göz öňünde tutup ideýalar goýup şol halky birikdirip ösüş bolar ýaly bir ideýalary tapmaly. Ideýalary nähili halkyň içinde ýaýratmaly, oň mehanizmini tapmaly. Oturyp bir topar ýuristler bilen, bir topar syýasatçylar bilen, bir topar ýaňky halkyň içinde öz pikirleri bilen öňe giden adamlar bilen duşup, gepleşikler geçirip, olar bilen pikir alşyp, bir ideýa tapmaly. Milli lider. Milli lider diýdigi, milli ideýasy bolmaly, milli işi bolmaly. O näme edip ýör? Gidip Balkanda gurluşyk edýär, o ýerden pul ogurlaýar. Arkadagda gurluşyk edýär, o ýerden pul ogurlaýar. Şo Minzdrawyň ministri bolanda pul ogurlap gurluşyk edip gelýän işini häzirem dowam edýär. Kimiň milli lideri? Näme etdi milli lider bolup? Hiç zat. Hakykatdanam prezident bolup işläp ýör. Milli lideriň adyny alyp, Türkmenistanyň prezidentiniň haklaryny ogurlap prezident bolup işläp ýör. Ýagny prezident bolup ýör. Ine, indi prezident bolup kukla hökmünde hiç zat etmeýän, hiç zat başarmaýan, öz wezipesini kakasyna podarka beren adamam aýyrmaly, sebäbi şol adam, ýagny öz işini oňar bilenok, halkyň öňünde jogap berip bilenok soraglara, halkyň işine, halkyň ýaňky jebir çekýän zadyny çözüp bilenok, halka hiç zat edip bilenok, ynamdan gaçýar. Ine şoňa impiçment diýilýär. Ine şonuň üçin şulary biz çalyşmaly we ynamsyzlygymyzy bildirmeli. Her adam ynamsyzlygy bildirmeli şoňa. Ine şu ýaly ýagdaý. Şonuň üçin e, men ýene bir ýer aýdýan, biz Türkmenistan prezidentine impiçment bildirmeli. Her adam gowy düşünmeli impiçment diýmek ynamsyzlyk biz ynanamzok şu prezidende. Şul Serdar Berdimuhamedow üç ýylda ne reforma etdi, ne biziň geljegimizi kesgitläp bildi, ne biziň ýaňky halkymyza kömek etdi, gaýtyp agyr güne saldy. Gaýtyp kakasyna býujetden pul ogurlamana rugsat berip Arkadag şäherini gurduryp ýör. O pullar bize gerek. Ynanyň bir günlük geçiriljek ýaňky odnorazowy obýektleri gurup ýör nim balkanda onam bütin dünýäni çagyryp ine biz suw meselesi boýunça üýşýäs ýaňky kaspi deňizleriň boýundaky döwletler diýip bize näme gerek o zatlar köçeleri oňaryň çopullara etraplaryň welaýatlaryň şäherleriň köçelerini oňaryň adamlara kömek ediň adamlar otuz ewro otuz dollar pensiýa alýar ne odnorazowy obýektler bize näme gerek. özlerini abraý edinjek bolýar, bütin dünýäň öňünde, OON-yň öňünde, ine biz şular ýygnaklar geçirýäris, biz neýtral döwlet diýip we şo ýerden pul ogurlaýar. Halkyň şo ýerde aladasy barmy? Elbetde ýok. Ine şul ýaly kezzaplar Türkmenistany dolandyrýar, şonuň üçin biz ynamsyzlygymyzy bildirmeli şoňa. Impiçment. Impiçment sözüni her ýolda, köçede, telewizorda, ýaňky awtobusda, işde aýdyň indi. Türkmenistanyň prezidentine impiçment men gollaýan diýip. Impiçment bermeli diýip gürläň şu impiçment sözi Serdar Berdimuhamedowyň maňlaýyna ýelmensin-de, biz şoňa ynamsyzlygyny bildirip, köşgüňe baryp aýyrmaly. Hormatly ildeşler eger-de başga soragyňyz bolmasa men şul efirimi gutarýan. Giç başlanyma bagyşlaň men gündiň işledim. Ýaňy boşadym onsoň azjyk komandrowkada bolansoň tehniki ýaňky problemalar çykdy. Hiç derrew çözüp bilmedim. Indiki gepleşiklere çenli hoş sag boluň. Ýene bir gezek wideony paýlaşyň öz dogan-garyndaş, dost-ýarlar, tanşlar bilen gürleşiň, biz Türkmenistanyň prezidentine impiçment bildirýäs. Sen kösenip ýörsüň daşary ýurtda. Näme üçin? Sebäbi seniň hakykatdan hem, özüň bilmeseň hem ynamyň ýok prezidente. Sen daşyna maşgalaňy iklimi üçin gitmeli bolýaň. Sebäbi bilýäň, şu prezidentden tok ýok, şu hökümetden tok ýok. Şu Türkmenistan meň hojalygyma kömek etmeýär, men gitmeli daşyna. Şo ýerden pul işläp getiräýmesem, A men prezidente ynanamok döwlede ynanamok diýdiň şol daşyna gidip işläniň daşyna gidip işläniň diýdiň men ösmeli men jaý bolmaly maşyn almaly şoň üçin şu döwlet maňa kömek edenok şu döwlediň prezidendi meň ynamym ýok men daşyna gidip işläp özüm bir zat edäýmesem hiç zat ýok içinde diýip gideniň ine şul ynamsyzlyk şol şoň netijesi şol Şoň üçin şol impiçment ýadyňyzda saklaň we her ýerde aýdyň, biz impiçment hödürleýäs, biz ynanamzok prezidente. Şoň esasynda biz köşgüň öňüne baryp şuny aýyrmaly. Impiçment sözi we ynamsyzlyk Türkmenistanda hemmeler çopandan başlap ministrler, wise-premýerler, hökümet işgärleri, obalarda çagalar, ýaşulylar hemmesi aýtmaly şuny. Bütin Türkmenistan bilmeli. Türkmenistan prezidentine ynanmak. Türkmen halky prezidentine ynanmak sebäbi boş başarýan pohy ýok kakasynyň gullugynda bunam gulçulykda bize gul gerek däl gurbanguly niýa nime putiniň gulçulygynda bu kakasynyň gulçulygynda gurbanguly şol prezident bolup garadan Türkmenistany dolandyrýar. Bize uly azat gerekkä, bize hakyky döwlet gerek, hakyky prezident gerek, biziň aladamyz bilen ýatyp, ertiden turup aladamyzy çözüp berýän adam gerek, bize gerekkä bu zatlar. Ine şeýle hormatly watandaşlar, ýene bir gezek size ýüýlenýän, Alişer Sahatowyň aýaly bilen gürleşdim men, Gülala. Häzir bäş ýüz dollar Abdylla üçin, bäş ýüz dollar neme Alişer üçin adwokada pul tölemeli. Men şul wideoň aşagynda goýaryn. Şol Gülalaň ibanyny goýaryn. Kyn görmän kömek ediň. Kim näme kömek edibilse, bize maddy kömek gerek. Alişer we Abdylla. Men Abdylla bilen düýn gürleşdim. Jany sag, ruhy gowy ruhly göreşmeli diýip aýdýar hemmäňize köp köp sagbolsun aýdýar kömek edýänlere kömek et bilmeýänler hemmesine haýyş edýär göreşi dowam etmeli bize aktsiýalarem akitmeselerem göreşi dowam etmeli durmak ýok diýip aýtdy we hemmäňize salam aýtdy. Şuňa men efiri gutarýan. Bize maddy kömek gerek. Ine Abdylla we Alişer üçin kömek etjek bolsaňyz üç dollar, bäş dollar, on dollar kyn görmän ine şul nemäň aşagynda lira, türküň lirasy we dollarda ibanlar bolar. Kömek ediň kyn görmäň. Kim näme edip bilse. Alladan gaýsyn hemmäňize kömek edýänlere. Öň öň kömek edýänlere köp köp taňyrýalkasyn. Halkyň aladasy bilen boluň, Watanyň aladasy bilen boluň, onda hiç hili diktator biziň öňümizde agzybirligi, adalatlygy ogurlap bilmez. Hoş sag boluň, indiki gepleşiklere çenli.